Professor Te Wharehuia Milroy, also of Tūhoe.
He pou tokomanawa ki Te Whare Wānanga Takiura o Nā Kura Kaupapa Māori. He wahine e kua eke ki ngā pae rumaki reo. Engari ahakoa tērā, he wahine e mau tonu ana ki te tikanga, he wahine e mōhio ana ki te whakaiti. He rahi ngā tāngata kai reira he pai ake i a au.
Ahakoa kua neke atu te rima tekau tau e ako ana i te reo, e kore e eke ki te taumata o te mōhio. Ka mahi tonu, ka mahi tonu. Koinei taku kōrero atu ki taku hoa. Ki taku mōhio kāre e mutu tēnei mahi te kaiwhakaako. E kore e mutu te ako i te reo. Kai te ako tonu au. Ahakoa ka whakaaro te tangata mōhio ia i te reo, kāo. He ako, he ako, he ako.
I tērā wā anō hoki kāore he wāhanga mō te reo i roto i ngā kura. I mai i te wā i tīmata ahau i roto tonu i te kura tuatahi, engari i te kura tuarua, nā te mea karekau he Māori i roto i te kura tuatahi. Engari i roto i te kura tuarua, i hukarere, I ako ahau i te reo Māori me taku tumeke, nē, he Pākehā kē i te ako, engari koia te kaiwhakaako o Te Aute me Hukarere. Nō reira ka mīharo au nāna tonu i tuhi tēnei pukapuka o Te Kārawarawa. Ka whakaaro au he aha tērā mea te kārawarawa me taku koretake ki te mahi kārawarawa. I roto i tērā, i muri mai i tērā, ākene pea nā te Māori, e reo Māori au, i hiki i roto i te kura tiwhikete, i te, i te tiwhikete urunga atu ki te whare wānanga. I tērā wā anō hoki he Pākehā te kaikawe i te reo ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, ko Bruce Biggs tērā, e ako ana i te reo ānō nei he reo tauiwi. Engari ahakoa e kore te moemoeā i mimiti. Ko tērā āhua pea o te aukati mai taku reo i te wā i haere au ki te kura. I runga i tērā, i noho mumu ahau mo nā tau e rua, e toru pea, ā, i tua atu i tērā, ā, I whakaaro au kai te haere au ki te kura hai kura māhita, and kore i heke mai i tērā whakaaro, tino kore. Ahakoa i tū angitu a Tūhoe, tērā anō te kōrero ehara te mahi whakaora i te reo i te mahi takitahi, engari he mahi takitini, e reira anō te rangatahi e hiki ana i te kaupapa. Ko Michael rāua ko Te Rangimōnoa Rangihau. He matua kēkē, he irāmutu hoki. Tērā pea he taonga tāpae atu ki tētahi o nā pāpara o Tūhoe a Te Rangihau. I eke panuku rāua i roto i nā manu kōrero. Riro atu ana i a rāua te wāhanga, te rāwhiti īhaka. Me pei te hurinui. Kua whātai noa iho a Jeremy Tātere McLeod i tōna tūranga pou arataki reo o Ngāti Kahungunu, ā, kei te tino eke, kei te kitea hoki ngā hua o āna mahi. I riro i te iwi nei nā tohu e rua, te tohu hapori me te tohu huia te reo. Kāore kore ā tōna wā, ka eke ko ētahi o ēnei ki te taumata o nā tohu mō te reo. Whai anō mō tēnei māreikura o te reo, ko te pātai, ko wai tēnei tohu?
Me āta whakaaro. Me āta whakaaro.
Engari e kore ngaro te ia o te pō. Akene pea ko te reo te mea hei whakaatu i te tangata Māori ko wai ia. Ko te reo ko au, ko au ko te reo.